כ'בין זייער פרייליך, ברוך השם, מ'פאנגט אן א נייע וועכנטליכע שיעור וואס מ'גייט און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף פרובירן צו אדרעסן ווי ווייט מעגליך געוויסע עניינים, געוויסע נושאים וואס מענטשן ווילן הערן און מענטשן ווילן שמועסן, פון זאכן וואס ס'קען זיי העלפן בעזר השם אנקומען ווייטער אין זייער לעבן מיט הצלחה צו האבן מער סוקסעס און מער הצלחה. בעיקר בין איך פרייליך אויף די וועג וויאזוי די שיעור איז צוזאמגעשטעלט געווארן, די וועג וויאזוי אונז האמיר צוזאם געשטעלט די שיעור איז אז די נושא וואס מען רעדט יעדע וואך איז די צוהערערס די בלבוז וואס זאל זאגן אויף וועלכע נושא מען זאל רעדן וואס הייסט אין אנדערע ווערטער דאס גייט זיין בדרך שאלות ותשובות מענטשן שיקן אריין שאלות מען שיקט אריין אימעילס א גאנצע וואך וואס זייט כ'האב געמאכט פאריגע מאל די קיו ענד עי האלט אין איין קומען ריקוועסט פארלאנגען בעט מיך מען זאל מאכן יעדע וואך נאכאמאל אזא זאך מען זאל עס מאכן פאר א וועכנטליכע זאך. מענטשן שיקן שאלות וואס זיי ווילן מען זאל אדרעסן, האב איך אפגעמאכט בעזר השם מען גייט עס אנהייבן צו מאכן אלס א וועכנטליכע זאך, מען וועט פרובירן פארשטייט זיך צוצוקומען צו ווי מער שאלות ווי ווייט מעגליך כיד השם הטוב עלינו, און איך וועל פרובירן צו לייגן א פריאריטי אויף אזעלכע שאלות וואס קומט אריין מער פון די זעלבע שאלות, און שאלות וואס איך זע מער מענטשן האבן, בכלל ווען איך רעד מיט מענטשן, איך בין דאך ביזי א גאנצע וואך, איך רעד מיט מענטשן, איך הער זאכן וואס מענטשן ווילן הערן, וועל איך פרובירן דאס צו לייגן אלס א פרייאריטי צו קודם אדרעסן דאס און נאכדעם וועט מען צוביסלעך טרייען אנצוקומען צו ווי מער שאלות ס'איז מעגליך. די וועג אויב ווילסטו פרעגן א שאלה וואס דו ווילסט ס'זאל ארויפקומען און זאל מען עס אדרעסן איז די בעסטע וועג אויב אימעילט מען די שאלה, די אימעיל אדרעס איז ask, ASK, at chaimekstein דאט קאם, CHAIMEKSTEIN, נאכאמאל, ASK, at CHAIMEKSTEIN דאט קאם, שיק דארט אריין די שאלה, מ'וועט עס פרובירן צו אדרעסן ווי ווייט מעגליך. אויב האסט איר, האט איר נישט קיין אימעיל, קענט איר אדער טעקסטן די שאלה צו עיט פאר פייוו, פאר וואן עיט, פייוו זירא טרי סעווען. און די זעלבע זאך קען מען אויך קאלן אויב האט מען נישט קיין טעקסט און קיין אימעיל מען וויל לאזן א וואויסמעיל קען מען לאזן א וואויסמעיל ביי עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען מ'וועט פרובירן ווי און בעסטן כ'וועל טרייען די בעסטע השתדלות בעזר השם צו אדרעסן ווי מער שאלות יעצט איז אזוי, אז מ'האט ארויסגענומען דאס פון די וועג, קען מען אריינגיין אין די נושא וואס אונז גיימיר קודם רעדן היינט, היינט גייט נישט זיין קיין שאלות ותשובות, ווייל איך וויל קודם אראפלייגן אביסל זאכן וואס איך פיל אז יעדע מענטש דארף עס וויסן, יעדע מענטש וואס וויל עפעס אנקומען ווייטער אין זיין לעבן, יעדע מענטש וואס וויל אנקומען צו א געוויסע הצלחה, נישט קיין חילוק, באמת איז דאס וואס אונז רעדן מיר סיי ברוחניות, סיי בגשמיות, אין יעדע זאך וואס דו ווילסט אנקומען, דארף א מענטש וויסן בערך מער ווייניגער וואס ער וויל, און די בעסטע וועג וויאזוי איך לייג עס אראפ געווענליך ווען איך רעד צו מיינע קלייענטס, איז דורך א דזשי פי עס אפראוטש. יעדער ווייסט וואס מיינט א דזשי פי עס. א דזשי פי עס איז א מאשין וואס מען נוצט, וואס איך ווייס וואו איך וויל, וואו איך בין יעצט, איך ווייס וואו איך וויל גיין, און איך בעט די דזשי פי עס זאל מיך זאגן וואס איז די בעסטע וועג אנצוקומען. יעצט ווען דו נעמסט א דזשי פי עס, זעצט דיך אריין אין קאר, און דו לייגסט אריין א דזשי פי עס אין קאר, און דו לייגסט עס פלעין אראפ, און דו זאגסט אים, דזשי פי עס, טו מיר א טובה, איך וויל ערגעץ אנקומען, העלף מיך אנקומען דארט. עט ער דיך אפילו אויסהערן? ער עט דיך געבן די מינדעסטע גיידענס? ער עט דיך געבן עפעס א הדרכה? ער עט דיך גארנישט געבן, ער עט זיצן ווי א קלאץ דארט, ווייל ס'איז סך הכל א דומם. ער קען דיר נישט זאגן וואו דו ווילסט אנקומען. די איינציגסטע וועג וויאזוי די דזשי פי עס קען דיך געבן די מינדעסטע הדרכה, די מאוסט בעיסיק דזשי פי עס, די איינציגסטע וועג וויאזוי ער קען דיר סיי וואס געבן, איז דורך דעם וואס דו זאגסט אים קודם ווי דו ווילסט גיין, און ער וועט אויספיגערן דורך די סעטעלייט וועט ער אויספיגערן ווי דו ביסט יעצט, און דו זאגסט אים וואו דו ווילסט גיין, און ער וועט זיך קאלקולעטן און זאגן, אה, כדי צו גיין פון פוינט A וואו דו ביסט יעצט, צו פוינט B וואו דו ווילסט אנקומען, איז דאס די בעסטע וועג אנצוקומען אהין. און אזוי וועסטו בעזר השם האבן א סמארט רייד, מיט א, און וועסט נישט בלאנדזשענען, און וועסט אנקומען וואו דו ווילסט אנקומען. יעצט, אוודא, טאמער מאכט זיך אז ס'איז דא א טרעפיק אינמיטן וועג, איז דא gps ס וואס זיי רעכענען נישט אריין די טרעפיק, פלעין זיי וועלן דיר זאגן דאס איז די וועג, דאס איז די שנעלסטע וועג, די ווייניגסטע מיילידזש, און אזוי איז די בעסטע וועג צו פארן און אזוי וועסטו פארן, און אז די וועסט אנקומען צו טרעפיק וועט דיך דויערן לענגער אנצוקומען ווי די ווילסט אנקומען. נאכדעם איז דא gps ס היינט צוטאגס צוויי טויזנט אַכצן איז שוין דא gps ס וואס ער רעכנט אריין די טרעפיק אויך, אינמיטן זעהט ער, אה, איין מינוט, איך האב טאקע געגעבן די בעסטע וועג אין מיילידזש, אבער אינמיטן זעהט ער, אויף די און די הייוועי, אויף די און די ראוד, איז דא א טרעפיק, ס'איז דא א קלאוזשער, ס'איז דא א עקסידענט, וכדומה וכדומה, עט ער עס שנעל ריראוטן, ריקאלקולעטן, עט שנעל קוקן, איין מינוט, פאר דעם מענטש איז די בעסטע צו נעמען א אנדערע וועג, סאו אין אנדערע ווערטער, דו ביסט אנגעהויבן צו פארן אויף א געוויסע וועג, שפעטער האסטו געטראפן טרעפיק, שפעטער האסטו געטראפן א עקסידענט, האסט געטראפן עפעס א ראוד איז צוגעמאכט, האסט געזען אז די וועג וויאזוי דו גייסט גייט נישט זיין די מאוסט סמאאט וועי, די רואיגסטע וועג און די שנעלסטע וועג פאר דיר אנצוקומען ווי דו ווילסט אנקומען, גייט דיך די דזשי פי עס דאס ריראוטן. אויב האסטו א ווייניגער סאפיסטיקירטעד דזשי פי עס וואס רעכנט נישט אריין די טרעפיק, ס'וועט טאקע זיין די טרעפיק, סוף כל סוף וועסטו אנקומען, בעזר השם וועסטו אנקומען צו דיין וועג, קען זיין אז ס'וועט דיך דויערן א שעה צוויי לענגער, ווי דו האסט געוואלט, אבער וואס קענסטו טון, ס'איז דיך נישט אין דיין קאנטראל, ס'איז געווען א עקסידענט, ס'איז געווען א טרעפיק, ס'איז געווען א צוגעמאכטע ראוד, א פליס האט דיך אפגעשטעלט, וואטעווער די סיטועשן איז, פיין, אבער צום סוף גייסטו אנקומען. דאס איז אלעס ווען דו האסט א gps און דו האסט א קלארע קלארע איידיע, א קלארע קלארע אפגעמאכטע מיינד ווי דו ווילסט גיין. דו גייסט דיך קיינמאל נישט אריינזעצן אין א gps און איין מינוט, איך וויל פארן דרום, אבער קען נאך זיין אז איך וויל גיין צפון, איך בין נאך נישט זיכער, לאמיך קודם ארויספארן, און די דזשי פי עס וועט מיך שוין זאגן וואו צו גיין, דער דזשי פי עס גייט דיר נישט קענען זאגן, ער דארף קלאר קלאר וויסן וואו וויל דער מענטש גיין, דאס איז א גוטע משל לגבי פארן ערגעץ, יעצט לאמיר טראכטן יעדער מענטש ביי זיך, ווען ס'רעדט זיך פון פיינענשעל סוקסעס פאר עקזעמפל, וואס געשענט אז אז א מענטש פאנגט אן צו טראכטן וואס איז די בעסטע זאך צו טון, איך האב כסדר מענטשן קאלן מיך, היינט האב איך געהאט א מיטינג מיט א מענטש, דער מענטש פרעגט מיך, וואס האלטסטו איך זאל זאל טון? זאל איך אוועקלייגן געלט? וויפיל געלט זאל איך אוועקלייגן? וואו זאל איך עס אוועקלייגן? איך דארף בכלל אוועקלייגן? און ער פאנגט מיך אן צו פרעגן די אלע קשיות, און איך פרעג אים צוריק, זאג מיר, דער אינגערמאן איז שוין סתם טווענטי פייוו יערס אולד, אקעי, נאך א אינגערמאן, אבער ער האט שוין ער האלט שוין אפאר יאר נאך די חתונה, ער האט שוין קינדער, און צופעליג מאכט ער זייער שיין פרנסה, און איך פרעג די אינגערמאן, זאג מיר, וואס איז דיין גאול? האסט שוין א אייגענע דירה? ניין. וואלסט ווען געוואלט קויפן א אייגענע דירה פרעג איך אים. זאגט ער מיר זאל איך וועלן? הא. פון ווי זאל איך וויסן אויב דו זאלסט וועלן? כ'מיין די שאלה איז צו דו ווילסט. אונז קען מיר איבערשמועסן, אונז קען מיר ברעינסטארמען, איך קען דיך העלפן קלאר מאכן וואס דו ווילסט. דו ארבעטסט פאר איינעם, דו וואלסט ווען געוואלט איינמאל אריינגיין אליין אין ביזנעס? כ'האב קיינמאל נישט געטראכט פון עס, צופעליג האב איך יא געטראכט אבער כ'קען נישט דעסיידן צו ס'מאכט יא סענס צו ס'מאכט נישט קיין סענס, כ'ווייס נישט צו איך וויל צו איך וויל נישט. וואלסט ווען געוואלט האבן פעסיוו אינקאם? פעסיוו אינקאם מיינט אז אז זאלסט האבן א געוויסע געוויסע נכסים, געוויסע פארמעגן וואס ס'קומט דיר אריין אוטאמאטיש יעדע חודש אדער יעדע יאר א געוויסע הכנסה אן דעם וואס דו דארפסט ארבעטן. ס'קען זיין אסאך מאל דורך ריעל עסטעיט, ס'קען זיין אסאך מאל דורך ביזנעס אינקאם, אבער פעסיוו אינקאם איז א זאך וואס וואס א מענטש ארבעט שווער פאר פרנסה, דו האסט נישט קיין אהנונג ווי לאנג דו גייסט קענען ארבעטן, דו ווייסט נישט ווי לאנג דו וועסט האבן די כוחות, אפשר ווען דו וועסט אנהייבן צו חתונה מאכן די קינדער, אפשר ווען דו וועסט זיין אביסל עלטער העסטו שוין נישט האבן אזויפיל כח, אפשר וועסטו שוין נישט מאכן אזויפיל געלט, דו ווילסט אפשר אנהייבן אריינצוקומען פעסיוו אינקאם, ס'זאל אריינקומען הכנסה אן דעם וואס דו דארפסט מיט דיינע צען פינגערס טון השתדלות אז דאס זאל אריינקומען, וואלסט ווען געוואלט אמאל טון אזא זאך? הום. אפשר יא, איך ווייס, איך קען נישט דיסיידן צו איך וויל יא צו איך וויל נישט, האלטסט איך זאל וועלן? אין אנדערע ווערטער זאגט מיר דער מענטש, זאג מיר וואס איך זאל טון, אן דעם וואס איך קען דיר זאגן קלאר וואס איך וויל טון. דאס הייסט זאג מיר וואסערע טעקניקעל זאכן דארף איך טון, דארף איך אוועקלייגן געלט, דארף איך נישט אוועקלייגן געלט, וויפיל געלט דארף איך אוועקלייגן, וואו זאל איך עס אוועקלייגן, וויאזוי זאל איך ביהעיוון אויף געלט, זאל איך קאטן אין מיינע עקספענסעס, סאו די אינגערמאן ווייסט נישט די אלע זאכן און ער בעט מיר איך זאל אים עס זאגן, איך קען אים עס נישט זאגן, איך קען אים העלפן ברעינסטורמען אז נאכדעם ווען ער ווייסט עס איז דורך דעם וואס ער ווייסט עס וועט ער קענען בעזר השם מאכן א גוטע סטרעטעדזשי אנשטעלן זיין gps כדי צו קענען אנקומען וואס ער וויל אנקומען יעצט. טראכט אריין, ווי לאנג דער מענטש ווייסט עס נישט, ווי מאוטיוועיטעד איז די מענטש פון טון געוויסע זאכן וואס איז אנדערש פון זיין באקוועמליכקייט. עס הייסט אזוי, יעדער איינער ווייסט, און איך האב גערעדט פון דעם, איך שרייב אסאך פון דעם אין די בוק וואס איך האב ארויסגעגעבן, Escape the Prison of Comfort and Create the Life of Your Dreams, א מענטש דארף אוועקגיין פון זיין Prison of Comfort, פון זיין תפיסה פון באקוועמליכקייט. עס הייסט אזוי, ווען דו קומסט אריין, עס קומט אריין געלט צו דיר, אן דעם וואס דו האסט גאולס, אן דעם וואס דו האסט א פלאן וואס דו ווילסט טון, און ס'קומט אריין יעדע דאלער וואס איז נישט הונדערט פראצענט נעסעסערי, ס'איז נישט הונדערט פראצענט דא א ניד ווי דו דארפסט לייגן די דאלער, דו ווייסט וואס ס'גייט געשען? ס'איז הונדערט פראצענט אז די דאלער גייט טרעפן ערגעץ א וועג. איך האב געהאט א לאנגע שמועס א שטיק צייט צוריק, איבער די קאנסעפט פון וואסער, יא טראכט אריין וואסער, וואסער קומט אריין אין א הויז, א הויז אן קיין וואסער איז קיין הויז נישט, א הויז מוז האבן וואסער, מען דארף האבן פאר די סינקס, צו וואשן די וועש, צו גיין איבער'ס קיסע, מען דארף האבן וואסער, וואסער איז א זאך וואס מוז קומען אין א הויז, ס'איז א ברכה אין א הויז, און חס ושלום אויב ס'איז נישט דא קיין וואסער אין הויז, איז עס א כללה, ס'איז נישט דא קיין וואסער. יעצט טראכט אריין, אה, ס'דארף זיין וואסער. סאו ס'קומט אריין וואסער אין די הויז, און ס'איז דא א פייפ ווי ס'רינט אריין, און ס'רינט גראד אריין אין די הויז, אן קיין שום דיירעקשאן. וואס גייט געשען? די הויז גייט ווערן פלאדעד. די הויז גייט גיין א גאנג. די הויז גייט זיין געדעמעדזשט. ס'וועט מער נישט זיין קיין הויז. נו וואס דען? כדי די וואסער זאל זיין א ברכה פאר די הויז, דארף די וואסער אריינקומען אין די הויז דורך קלארע דיירעקשאנס. דורך א קלארע פייפ, דורך א קלארע מהלך וואו ס'גייט גיין, ס'גייט גיין צו די וואש רום, ס'גייט גיין צו די ביסקיסא, ס'גייט גיין צו די סינק, ס'גייט גיין צו די ספרינקלער סיסטעם, אלעס איז א קלארע קלארע סיסטעם וואו די וואסער דארף גיין, און אויב טוסטו עס אויף די וועג איז די וואסער א ברכה. די זעלבע זאך טאמער געלט קומט אריין צו א מענטש, כ'רעד יעצט נישט יעצט פאר בעיסיק עקספענסעס, די מינדעסטע דאלער וואס דו האסט אביסל מער ווי דו דארפסט, און די געלט האט נישט קיין קלארע דיירעקשאן וואס צו טוען, וואס הייסט אין אנדערע ווערטער, כ'האב נישט קיין גאול וואס איך וויל אנקומען, וואס איך טריי יעצט צו נעמען מיין געלט און מסדר זיין כדי איך זאל קענען אנקומען צו די גאול, כ'האב נישט די גאול, כ'האב פלעין, אה יא, ס'איז אריינגעקומען אפאר עקסטערע דאלער, וואס זאל איך יעצט טון? זאל איך וועלן דאס? זאל איך נישט וועלן דאס? וואס הייסט צו דו זאלסט וועלן? די סעקונדע וואס ס'איז אריינגעקומען א דאלער אן דעם וואס דו האסט א גאול וואו ס'זאל גיין, און אן דעם וואס דו האסט א מהלך וואס די gps זאגט דיר לייג עס דארט, מאוסט פראבעבלי גייט די געלט גיין אינגאנצן ערגעץ אנדערש וואס דו ביסט אפילו נישט אינטערעסירט אויף עס, וועסטעך שוין טרעפן עפעס א פלאץ וואו ס'זאל גיין, און און געווענליך איז עס נישט די פלאץ וואס דו וואלסט ווען געטשוזט אויב דו טוסט יא. סאו ס'איז זייער א וויכטיגע זאך אז דו ווילסט מצליח זיין בעזר השם, מיט דיין, מיט דיין, טאמער האסט, דער אייבערשטער העלפט דיך און דו האסט פרנסה, ווילסט מצליח זיין, איז די ערשטע זאך דארפסטו וויסן וואס ווילסטו, וואט דו יו וואנט, און געס וואט, ווען דו ווייסט וואס דו ווילסט, ווען דו ווייסט עכט וואס דו ווילסט, און דו ווייסט וואס דיין גאול איז, און דו ווייסט וואס דו ווילסט אקאמפלישן, אסאך מאל וועט דיך עס געבן קארעדזש, עט דיך עס געבן א חיזוק, עט דיך עס געבן א שטארקייט צו אוועק נעמען א זאך וואס אפשר וואלט איך ווען געדארפט האבן, וואס איך וואלט ווען סתם אזוי געמיינט יא דאס אוודאי דארף איך האבן, איך מוז ספענדן געלט פאר זאכן וואס וואס עכט דארפסטו נישט, אפשר דארפסטו נישט גיין אזוי סאך קויפן עסן אין א רעסטעראנט, אפשר דארפסטו נישט האבן עפעס א געוויסע, אפשר קענסטו טרעפן עפעס א געוויסע זאך וואס ס'גייט אטאמאטיש אראפ פון דיין קרעדיט קארט יעדע חודש, וואס עכט נוצט עס שוין נישט, נאר פאר דריי יאר צוריק האט עס זיך אויפגעסיינט ווייל דו האסט עס געדארפט האבן, אבער עכט דארפסטו שוין נישט האבן, אפשר דארפסטו שוין דארפסטו נישט האבן אזא טייערע קאר, אפשר דארפסטו נישט האבן אזא טייערע, בקיצור נישט קיין חילוק וואס, יעדער איינער ביי זיך, אדער אזא טייערע וועקעישן, יעדער איינער ביי זיך זאל טראכטן זאכן וואס ער וויל, וואס ער האט יעצט הוצאות, וואס ס'קען זיין ווען דו האסט ווען א גרעסערע גאול, ווען דו האסט ווען א גאול וואו דו ווילסט אנקומען, וואס דאס איז סאך סאך וויכטיגער פאר דיר ווי די אלע קליינע נארישקייטן וואס דו טרייסט יעצט צו פאוקעסן, ווען דו האסט ווען דאס וואלסטו דיך געפלאגט אביסל, וואלסטו געלייגט די עקסטערע עפפארט, אפשר וואלסטו געארבעט א שעה לענגער, אפשר וואלסטו געספענדט ווייניגער, אפשר וואלסטו געטון זאכן קאנטשעסלי וואס דו ווייסט אז דו טוסט דאס פארוואס? ווייל דו ווילסט אנקומען צו א גרעסערע גאול, אבער ווען דו האסט נישט די גאול על פי רוב גייסטו דאס נישט טון, סאו ס'איז זייער וויכטיג ווען דו פאנגסט אן צו האבן די קאנווערסעישאן אפילו פון הצלחה, און איך רעד פון פיינענשאל סוקסעס, איז זייער וויכטיג אז דו זאלסט וויסן וואס דו ווילסט, וואס ווילסטו אקאמפלישן? איך פארשטיי ס'איז דא זייער אסאך מאל א מענטש, ער האט קיינמאל נישט געהאט די ישוב הדעת, ער האט קיינמאל נישט געהאט די רואיגקייט אין די קאנווערסעישאן, נישט מיט זיך, און נישט מיט קיין קאנסולטענט, און נישט מיט קיינעם, און נישט מיט זיין ווייב, און נישט מיט נישט מיט זיינע חברים, ער האט קיינמאל נישט געהאט די קאנווערסעישאן פון וואס וויל איך אנקומען? און ווען איינער האט נישט קיינמאל נישט געהאט די קאנווערסעישאן, האט קיינמאל נישט געטראכט פון עס, האט קיינמאל נישט וואס איז מיין נאטור? וואס איז עס וואס דער רבונו של עולם וויל פון מיר? פארוואס בין איך באשאפן געווארן אויף דער וועלט בכלל? וואס דארף איך? וואס איז מיין שליחות אויף דער וועלט? רוב מענטשן האבן קיינמאל נישט געהאט די קאנווערסעישאן, ממילא דו האסט קיינמאל נישט געהאט די טאוטס, די מחשבות און די קאנווערסעישאנס, איז זייער שווער דיך צו פרעגן נאכדעם וואס איז דיין גאול? ווייל איך האב נישט קיין אהנונג וואס מיין גאול איז, סאו עס איז וויכטיג צו וויסן צו וויסן וואס מיין גאול איז, צו וויסן וואו וויל איך אנקומען, און נאכדעם ווען דו ווייסט וואו דו ווילסט אנקומען, דעמאלטס קענסטו אריינגיין אויף א סיסטעם פון א gps, אה, איך וויל אנקומען דארט און דארט און דארט. און נעקסטע זאך וואס דו דארפסט וויסן, וואו בין איך יעצט? יעצט בין איך אין די און די און די מצב, איך בין אזוי צופרידן פון די ארבעט וואס איך האב, איך מאך אזויפיל געלט, איך פלעג אוועק אזויפיל געלט, איך לייג אינגאנצן נישט אוועק קיין געלט, איך דארף מיך בארגן געלט צו קאווערן מיין בודזשעט, איך דארף, איך דארף, יעדער איינער אין א אנדערע מצב, איך צאל אינטערעסט פאר קרעדיט קארדס, איך זאג דאס, איך הער פון מענטשן, רבונו של עולם, מאכט, מענטשן ארבעטן סיריעסלי שווער צו מאכן רייך בענק, און איך רעד נישט מענטשן וואס האבן נישט קיין ברירה, אוודא מענטשן האבן נישט קיין ברירה ווייל קיינער גייט עס נישט טון מרצונו הטוב, אבער אסאך מאל איז די איינציגסטע זאך וואס ער האט נישט קיין ברירה איז פשוט ווייל ער האט נישט די נאלעדזש, ער האט נישט די בעיסיק נאלעדזש, ער האט נישט די בעיסיק ידיעות וואס ער דארף טון כדי צו מאכן זיכער אז די סיסטעם, די פיינענשעל סיסטעם, די עקאנאמיק סיסטעם, ארבעט פאר זיין בענעפיט נישט פאר א צווייטנס בענעפיט. ער האט נישט די בעיסיק נאלעדזש טוט ער עס, אבער א מענטש וויל נישט אפערעיטן אויף די וועג. סאו די ערשטע זאך דארפסטו וויסן, וואו וויל איך אנקומען? נאמבער טו, וואו בין איך יעצט? און ווען דו ווייסט די צוויי זאכן, וואו איך וויל אנקומען און וואו איך בין יעצט, יעצט ביסטו רעדי צו דרוקן די באטן קאלקולעיט וואס איז די בעסטע וועג אנצוקומען דארט ווי איך וויל אנקומען, און די דזשי פי עס ס'הייסט אזוי ווען איך ווייס ווי איך וויל אנקומען און איך ווייס ווי איך בין יעצט העט איך די די די שכל און די פלענינג און די מהלך געבן א שטיקל איידיע וואס האב איך צו טון אנצוקומען אהין די שנעלסטע און די סעיפעסט וועג, יעצט דאס מיינט נישט דאס מיינט נישט אז פלעין פון וויסן וואו איך בין און וואו איך וויל אנקומען גייט געשען ניסים און ס'גייט געשען. ניין, ס'גייט אבסאלוטלי נישט געשען פלעין פון דעם. דו גייסט אויך דארפן זיך אריינזעצן אין א קאר, דו גייסט אויך דארפן אנצינדן די קאר, גייסט אויך דארפן בלינקען וואו דו ווילסט פארן און איינדרייען די רעדל וואו דו ווילסט פארן און געבן די געז און טון די ריכטיגע השתדלות וואס ס'מאכט סענס אז אויב איך טו דאס גיי איך אנקומען פון פוינט עי צו פוינט בי און די זעלבע זאך מיט דיין פיינענשל פיקטשער אז דו ווייסט וואו דו ווילסט אנקומען, און דו ווייסט וואו דו ביסט יעצט, און דו האסט אויסגעפיגערט וואס עס דארף געשען כדי דו זאלסט אנקומען וואו דו ווילסט אנקומען, און פיין, יעצט דארפסטו אנהייבן צו טון די השתדלות, דארפסט אנהייבן צו טון וואס די gps, וואס דיין סיסטעם, וואס דיין מהלך זאגט דיר אז דו דארפסט טון כדי אנצוקומען וואו דו ווילסט אנקומען. יעצט דאס מיינט נישט, און איבערהויפט ווען מען רעדט פון לאנג טערם גאולס, מען רעדט פון א מענטש וואס וויל עפעס אין די נעקסטע צען יאר, צוואנציג יאר, דרייסיג יאר, וואטעווער ס'איז, נישט אייביג איז עס א זאך פון היינט אויף מארגן, ס'איז א זאך וואס ס'קען דויערן א לאנגע צייט, דאס מיינט אויכעט אז ווי לענגער אוועק די גאול וואס דו האסט, אלץ מער טשענסעס האסטו אז ס'גייט זיין א טרעפיק, אז ס'גייט זיין א עקסידענט, ס'גייט זיך עפעס נישט אויסארבעטן אזוי ווי דו האסט געוואלט ס'זאל זיך אויסארבעטן, דו האסט געמיינט אז ס'גייט זיין עי בי סי און למעשה איז געווארן די אי עף, ס'איז געווארן א אנדערע מהלך אינגאנצן, דו האסט געמיינט אז דו גייסט האבן אזויפיל הוצאות, דו וועסט קענען אזויפיל געלט אוועקלייגן, דו וועסט קענען טון דאס און דאס, דו האסט געמיינט דו וועסט האבן קרעדיט, דו האסט געמיינט דו וועסט קענען נעמען א מארגעדזש, כדומה כדומה, יעדער איינער אויף זיין מצב, און און די מעשה די זעסט דיך אינמיטן וועג, איך האלט אינמיטן וועג, און ס'איז מיר נישט געלונגען, וואס טו איך יעצט? איז דא קומט אריין די די מער סאפיסטיקעיטעד דזשי פי עס'ס, א סאפיסטיקעיטעד דזשי פי עס וועט עס אריין נעמען, אה איין מינוט ס'איז דא טרעפיק, איין מינוט ס'איז דא א עקסידענט, איין מינוט ס'איז דא עפעס א געוויסע זאך אין וועג דא, איך קען נישט אנקומען דארט ווי איך וויל אנקומען, על איך ריקאלקעלעיטן, על איך קוקן וואס איז די בעסטע וועג יעצט צו גיין, די זעלבע זאך ווען ס'קומט צו דיין פיינענשעל סוקסעס בעזר השם. האסט געמיינט אז דו גייסט גיין אויף די מהלך פון א' ב' ג' און אזוי גייט עס גיין סמאד און דו דערזעסט דיך א טרעפיק. זייער אסאך מענטשן קומען נישט אן, נישט ווייל זיי האבן נישט קיין גאול, און נישט ווייל זיי ווייסן נישט וואו זיי דארפן גיין, נאר ווייסט פארוואס? ווייל זיי האבן אפגעמאכט וואו זיי דארפן גיין, און זיי האבן געטראפן א באמפ אינמיטן די ראוד, זיי האבן געטראפן אז טרעפיק, זיי האבן געטראפן א עקסידענט, עפעס איז געשען, וואס לעקאווע דעם האבן זיי געפילט, אוי, איין מינוט, ס'ארבעט נישט מיין פלאן, וואס טו איך אז מיין פלאן ארבעט נישט? וואס טוען רוב מענטשן? מ'געבט אויף, אקעי, ס'איז נישט באשירט קיין סוקסעס פאר מיך, ס'איז נישט באשירט קיין הצלחה פאר מיך, ס'איז נישט אמת, ס'איז יא באשערט פאר דיך, אוודאי באשערט פאר דיר הצלחה, והא ראיה אז איך זאג דיר עס, דער אייבערשטער האט מיך געשיקט דיך עס צו זאגן, איך זאג דיר אז פאר דיר איז באשערט הצלחה, נו וואס דען? דארפסט דיך אויסלערנען וויאזוי מען ריקאלקולעיט, דארפסט דיך אויסלערנען וויאזוי מען הייבט נישט קיין הענט פון יעדע קליינע דורכפאל, וואס ס'קומט, צו ס'איז אין ביזנעס, צו ס'איז אין פערסאנעל פיינענס, צו ס'איז אין שלום בית, צו ס'איז מיט חינוך מיט קינדער, צו ס'איז מיט א דירה, צו ס'איז מיט סיי וואס, מיט חברים, מיט חברים אין א בית מדרש, מיט א בית מדרש, סיי וואס, דארף מען נישט הייבן הענט ווען מען זעט אז מען האט א דורכפאל. די לעבן איז פול מיט דורכפעלער, די לעבן איז דא, איבערהויפט ווען דו טראכסט פון זאכן וואס איז לאנג טערם, וואס איז א ווייטע צייט אוועק, איז דא דורכפעלער, איז דא זאכן וואס עס גייט גיין אינגאנצן אנדערש ווי דו האסט געפלאנט, און דו גייסט זאגן אוי ס'איז דא א עקסידענט, וואס טו איך, כ'לויף אוועק, ניין. כ'האב אמאל געהערט פון איינעם וואס האט מסביר געווען די חילוק פון מוצלח'דיגע מענטשן און מענטשן וואס זענען נישט אזוי שטארק מצליח. א מוצלח'דיגע מענטש, געווענליך וואס ער טוט איז, ער פאנגט אן צו גיין א גראדע וועג, ער גייט גראד גראד גראד גראד, און פלוצלינג זעהט ער אז ס'איז דא א באמפ, ס'איז דא א געיט, ער קען נישט גיין ווייטער. ער קען נישט גיין ווייטער, ס'איז נישט דא קיין וועג צו גיין ווייטער. וואס טוט ער? וואס טוען רוב מענטשן קודם? רוב מענטשן ווען זיי קומען אן צו די פלאץ, אה, איין מינוט, ס'איז דא א געיט, כ'קען נישט גיין ווייטער, יו קנאו וואט? כ'דריי מיך איין, כ'גיי גיין א דיפרענט וועג. ווי דרייט ער זיך? לאמיר זאגן ער דרייט זיך איין לינקס, ער גייט לינקס, אקעי, סאו ביז יעצט איז ער געגאנגען גראד, יעצט גייט ער לינקס. און יעצט גייט עס שוין גיין גוט, איך ווייס פונקטליך ווי איך וויל גיין, איך זעה נישט קיין שום באמפס, איך זעה נישט קיין שום געיטס, איך זעה נישט קיין שום אפגעשפארטע ראודס, איך זעה נישט קיין שום שטרויכלונגען אויפן וועג, יעצט גייט עס שוין גיין, פיין, ער פאנגט אן צו גיין, ער גייט אויף די, ער האט זיך איינגעדרייט און ער פאנגט אן צו וואקן, און. ווי יעדער איינער ווייסט גאנץ גוט, די לעבן איז אנגעפילט מיט שטרויכלונגען, די לעבן איז אנגעפילט מיט באמפס אן די ראוד, אייביג טרעפט מען באמפס, סאו ער וואקט אזוי נאכן זיך איינדרייען, און ער פאנגט אן ווייטער, אוי, איך האב געטראפן א באמפ אין די ראוד, וואס טו איך? ס'איז דא א געיט, ס'איז דא א באמפ, וואס טו איך? הום, אקעי, ווייסטו וואס, איך זעה די וועג ארבעט אויך נישט, איך גיי מיך איינדרייען נאכאמאל. ער מאכט נאך א לינקס. און ער גייט לינקס נאכאמאל, און פארשטייט זיך ער טרעפט נאכאמאל א באמפ אין די ראוד, ער טרעפט נאכאמאל א טרעפיק, ער טרעפט נאכאמאל עפעס וואס ס'גייט נישט, דרייט ער זיך נאכאמאל איין לינקס, און ביז ער קומט אן ווי. דארט ווי ער האט אנגעפאנגען, און דאס איז די סיבה פארוואס רוב מענטשן קענען זאגן נאך פינף, צען, פופצן, צוואנציג, פינף און צוואנציג יאר ווי זיי ארבעטן שווער, זיי האבן געטרייט צו טון געוויסע זאכן, ריכטיג! געטרייט צו טון געוויסע זאכן, זיי האבן געטרייט צו פייטן אויף אלע באמפס וואס זיי האבן געהאט אויפן ראוד, אינמיטן א ביזנעס, אינמיטן צו ס'איז אוועקלייגן געלט, צו ס'איז אויף פארלוירן געלט פון א געוויסע אינוועסטמענט, צו ס'איז נישט קיין חילוק וואס זיי האבן געטון, זיי האבן געפייט און געפייט און געפייט און געפייט, און ער דערזעהט זיך, איך האלט דארט ווי כ'האב אנגעפאנגען, ווייסט פארוואס דו האלטסט דארט ווי דו האסט אנגעהויבן? ווייל ווען דו האסט געטראפן די באמפ, האסט געטראפן די קלאוזשור, האסט געטראפן די געיט אינמיטן, האסטו דיך איינגעדרייט, און האסט דיך איינגעדרייט נאכאמאל, און נאכאמאל, ממילא האלטסטו ווי דו ביסט אנגעקומען. מוצלח'דיגע מענטשן אבער, וויי וואס זיי טוען? זיי גייען אויף זייער מהלך, זיי פאנגען אן צו גיין, און פלוצלינג טרעפט ער די שטרויכלונג אויפן ראוד, ער טרעפט א באמפ, ער טרעפט א געיט, וואס טוט ער? ער דרייט זיך נישט איין, ער נעמט זיין הארץ, ער שיסט עס אריבער צו די אנדערע זייט געיט, ער שיסט עס אריבער צו די אנדערע זייט פון די באמפ, און ס'ליגט יעצט דארט, און יעצט האט ער א לייף אר דעט סיטואשען, גיי איך בלייבן לעבן דורכן אויספיגערן טו דו וואטעווער איט טעיקס, אבער איך דארף צוריק מיין הארץ, ווייל אן א הארץ קען איך נישט לעבן, און ער וועט אהין גיין, ער וועט טרעפן וועגן פון אונטערן טיש, דעיס מוז צוריק קומען, דאס איז מיין לעבן, איך קען נישט ווייטער לעבן, און ער וועט טוען עניטינג אין די וועלט כדי צו צוריק נעמען זיין הארץ, און און און און אז נישט וועט ער שטארבן, ס'איז נישטא אזא מין זאך, איך קען נישט איך קען נישט טוען, ממילא קומט ער אן ווייטער און ווייטער און ווייטער, ווייל דו מיינסט אז ווען ער גייט שוין אריבער די באמפ אין די געיט טרעפט ער נישט נאכאמאל די זעלבע זאך, ס'האלט אים איין קומען נאכאמאל און נאכאמאל, דאס איז דא די עקספרעשאן אויף ענגליש בורן די ברידזשעס, דאס הייסט דו קראסט אריבער די ברידזש, לאמיר זאגן אז מען גייט אין א מלחמה, מען דארף גיין אין די סאונע, איז אריבער די ברידזש, מען קומט אריבער די ברידזש, און מען דארף יעצט גיין פייטן מיטן סאונע, וואס איז דא איינס פון די מהלכים וואס מען האט אין די מיליטער כדי צו אריינגעבן די שטארקייט אין די סאלדאטן אז זיי זאלן נישט אויפגעבן פון פייטן די מלחמה, איז דורכדעם וואס מען פארברענט יעצט די ברידזש. מ'איז אדורך געגאנגען די ברידזש, מ'איז אין די סוינעס טעריטארי, מ'דארף יעצט אריבער גיין צום סוינע, וויאזוי מאך איך זיכער אז די סאלדאט, די די גאנצע מיליטער לויפט נישט צוריק שנעל ווייל זיי דערשרעקן זיך פון די אויסגעשטרעקטע ביקסן און פון די אלע מלחמה פליגערס און שיפן און די גאנצע זאך, מ'פארברענט די ברידזש, ס'איז נישט דא קיין ברידזש, דו קענסט נישט צוריק גיין, יעצט האסטו איין אפשן, לעב אדער שטארב, און ווען א מענטש ווערט געפעיסט מיט א אפשען פון לעבן אדער שטארבן, האט ער געוויסע כוחות הנפש וואס ער האט נישט נארמאל, און דאס איז א זייער א זייער א שטארקע זאך וואס א מענטש דארף זיך ארייננעמען, מען לויפט נישט אוועק פון יעדע סיטועשאן, ס'קען זיין אז ווען דו האסט א גאול ווי דו ווילסט אנקומען, דו האסט א מהלך וויאזוי אנצוקומען אהין, קען זיין אז אינמיטן וועסטו מוזן טוישן די מהלך, ס'קען זיין, ס'איז נאטינג ראנג, דארפסט האבן אפן דיינע אויגן, ספעשעלי ווען מ'רעדט פון א לאנג טערם גאול, דארפסטו האבן אפן דיינע אויגן צו זען ווי דו ווילסט אנקומען און צו איך גיי אויף די ריכטיגע מהלך אנצוקומען צו די ענד ריזאלט, אבער די ענד ריזאלט איז די ענד ריזאלט, און אויב די מהלך איז נישט מיין מהלך, דארף איך ריקאלקולעיטן, כ'דארף זען וואס איז יא מיין מהלך, וועלכע מהלך דארף איך גיין אבער ווייטער אנצוקומען צו די זעלבע גאול? נישט אה, איך זעה אז סאוט איז דא טרעפיק, איך דריי מיך אויס און איך פאר נארט. ניין, ווי גיי ווייטער סאוט, נאר אנשטאט צו גיין סאוט גראד, מוז איך קודם א טראפ ארויסגיין און נאכדעם צוריקקומען, וכדומה וכדומה. נאר נאכאמאל, סך הכל וואס אונז נעמער ארויס, וואס אונז האבן געשמועסט היינט איז, א מענטש דארף וויסן, ווי בין איך יעצט? וואו וויל איך אנקומען? און איינמאל דו ווייסט וואו דו ווילסט אנקומען, און דו ווייסט וואו דו ביסט יעצט, קענסטו אנהייבן אויסצורעכענען וואס איז די בעסטע וועג פאר מיך אנצוקומען אהין, מיט די אנדערסטענדינג, מיט די אפנקייט פון די קאפ צו פארשטיין אז ס'קען זיין אז אינמיטן וועל איך טרעפן א טרעפיק, וועל איך האבן א טרעפיק, אינמיטן וועט זיין עפעס א געוויסע ראוד צוגעמאכט, איך וועל מוזן ריקאלקעליטן, און איך וועל עס טון, איך וועל בלייבן אפן מיין קאפ צו זען וואס ס'טוט זיך און צו איך קום אן צו די ריכטיגע פלאץ, נאכאמאל, כדי צו קענען, כדי צו אדרעסן קוועשאן וואס עטץ האט, יעדער איינער זאל זיך פליז אויסשרייבן, שיק א אימעיל צו עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, אדער טעקסט צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, די זעלבע זאך קען מען אויך לאזן א וואויסמעיל אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען און איך האף בעזר השם נעקסטע וואך די זעלבע צייט צו האבן די ערשטע לעקטשור פון שאלות ותשובות וואס מען וועט בעזר השם דורכשמועסן דא לייוו.